Il-kitba tista' sservi bosta għanijiet, mhux l-inqas ir-riflessjoni. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u Spiritual Development in Schools Qed jorganizzaw programm ta' qari, riflessjoni u kitba kreattiva b'rabta mal-ispiritwalità, bħalma naraw f'din ir-rokna.
Fil-ħidma tagħna fl-iskejjel biex ngħinu lill-studenti u l-edukaturi jikbru fl-iżvilupp spiritwali tagħhom, noħolqu diversi inizjattivi illi permezz tagħhom jikbru fl-ispiritwalità Fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla, magħhom infushom, mal-oħrajn u mal-ħolqien. Dan il-programm huwa mmirat għal tfal ta' bejn is-seba' u l-għaxar snin. Is-sessjoniet jsiru bil-lingwa Maltija imma fejn ikun hemm il-bżonn, nitkellmu anki bl-Ingliż.
F'dan il-programm Titkellem Ruħna hemm diversi sessjonijiet li jindirizzaw aspetti differenti bħal l-identità tagħna, L-apprezzament tagħna tal-oħrajn, il-konflitti li jkollna, it-telfiet u l-ħbiberiji, diversi aspetti li permezz ta' stejjer illi ħloqna, imbagħad anke jindirizzaw lill-istudenti biex jinżlu iktar fil-fond anke fl-aspett tat-talb. Imbagħad anke wara li jagħmlu wkoll dawn l-ispazji ta' talb, Hemm ukoll il-proċess ta' kitba illi huma wkoll qegħdin jikbru fih. Allura hemm l-aspett ta' interjorità, meta wieħed qed jikber fl-interjorità tiegħu. Imma wkoll kif ser jesprimu dak li qegħdin jesperjenzaw permezz tal-kitba.
Fil-programm Titkellem Ruħna jsiru diversi attivitajiet fosthom qari, kitba riflessiva, jsir il-journaling, jsiru prayer spaces, isir taqsim tal-kitbiet li jkunu għamlu l-istudenti parteċipanti stess. Ikun hemm ukoll ħin li nisimgħu lil xulxin. Fl-aħħar sessjoni tal-programm issir ċelebrazzjoni tal-kitbiet li jkunu saru matul l-erba' sessjonijiet. Ukoll ikun hemm esebizzjoni ta' diversi journals, tfinġijiet, riflessjonijiet u anki talb li jkunu ħarġu waqt l-ispazji ta' talb li t-tfal ikunu esperjenzaw. Ħa jkunu mistiedna l-ġenituri wkoll biex dak li esprimew it-tfal tagħhom ikunu jistgħu jiċċelebrawh magħhom ukoll. L-istejjer li nsibu f'dawn is-sessjonijiet, pereżempju, hemm waħda jisimha Jiena Uniku fejn it-tfal ikunu qegħdin jagħmlu marka tas-suba' u jkunu mbagħad jistgħu jiktbu dwarhom infushom permezz ta' bank tal-kliem. Storja oħra hija dwar il-luzzu tan-nannu, fejn it-tfal provdejnilhom kaxxi tal-kartun biex ikunu jistgħu jidħlu fihom daqs li kieku qegħdin ġol-luzzu tan-nannu. U waqt li jkunu qegħdin fil-kaxxa tal-kartun, jibdew jaqdfu u l-baħar huwa kalm. Imma f'daqqa waħda jibda l-baħar jibda jitqalleb u jibda qisu ġej il-mewġ għalihom. U dak il-ħin it-tfal inġegħluhom jirriflettu fuq xi inkwiet li jista' jkollhom jew xi ħaġa li tkun qed anki tinkwethom f'dak il-ħin partikolari. U nipprovdulhom imbagħad dajjes tal-karti u fuqhom jikbu dawn l-inkwiet li jkun għaddejjin minnhom u fil-kontenitur bl-ilma provdut ukoll wara jkunu jniżlu dawn id-dajjes fihom daqs li kieku qegħdin jħalluhom f'idejn Alla l-inkwiet tagħhom. Storja oħra hija Kastell tar-Ramel fejn Hija meħuda f'kuntest lokali, f'post lokali, b'Birżebbuġa u t-tfal jagħmlu esperjenza illi jkunu għand in-nanna tagħhom, jinżlu jieklu ħdejn il-baħar, ħobż biż-żejt, u mbagħad it-tfal joqgħdu jibnu kastell tar-rame, imma f'daqqa waħda tifel minnhom waqt li jkun qed jibni kastell jifraħ fuq ir-ramel, jiġu jiġi tifel ieħor u dan il-kastell tar-ramel iwaqagħhulu. U minn hemmhekk aħna taf inti meta xi ħadd Iwaqqagħlek dak li tkun bnejt, tħossok irrabjat u isek tinqala' daqsxejn ta' ġlieda. Imma mbagħad noħorġu minnha l-maħfra, s-sens tal-maħfra. U nistiednu lit-tfal illi fir-ramel jiktbu aħfirli, A għal aħfirli, jew bl-Ingliż nagħmlu se fir-ramel ta' sorry. Biex minna dik il-ħaġa Nuru illi eħe, irridu naħfru l-dak l-emi li jkun għamilna ħaddieħor. Ġenituri jistgħu japplikaw billi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu toħroġ is-sejħa għal dan il-programm u japplikaw permezz tal-website indikata fiċ-ċirkolari stess.